Kemm ilu jeżisti l-bniedem, dejjem fittex xi duwa għall-mard li kien jaqbdu. It-tim tagħna tkellem ma' Dar il-Paċ, għalliem li rriċerka termini mediċi popolari u għaqadhom fi glossarju. Meta nitkellmu dwar termini mediċi popolari, ikunu dawk it-termini li jintużaw minn diversi nies. Għandna nies ta' ġenerazzjonijiet differenti, ta' ġens differenti u anke ta' lokalitajiet differenti li joqogħdu f'postijiet differenti madwar Malta u Għawdex. U barra minn hekk huma dawk it-termini li huma mifruxin fost fost dawn in-nies u allura li jintużaw minn dawn in-nies. Ir-riċerka tiegħi kienet Kien studju soċjolingwistiku, jiġifieri dar ħafna lil ħafna nies fost ġenerazzjonijiet, għandek l-età tan-nies, għandek il-ġens tan-nies u anke l-lokalitajiet minn fejn huma huma. U barra minn hekk huwa wkoll studju lessikali. Pruvajt kemm jista' jkun niġbor diversi kliem li jkollna Firxa wiesgħa ta' kliem differenti li jkun jista' jiġi użat minn diversi nies. Iltqajt ma' nies mill-Kottonera, iltqajt ma' nies mill-Mellieħa u ltqajt ma' nies ukoll minn Għawdex. Dawk kienu t-tliet sorsi li jiena mort u ġbart l-informazzjoni minn għandhom. It-tieni mbagħad bdejt ukoll mill-kotba stess, jiġifieri l-kotba li jmorru lura għas-seklu tmintax. U mbagħad iktar 'il quddiem bqajt sejjer, bdejt nara wkoll ċertu kotba li għandhom x'jaqsmu iktar mal-mediċina. Kotba li tista' ssibhom biss illum il-ġurnata jew mill-bibjoteka jew anke mil-librerija, mil-librerija li nsibu fl-Università ta' Malta. U li dawn il-kotba setgħu jgħinuni iktar nagħraf ċertu kliem, li llum il-ġurnata jew għadu jintuża jew li m'għadux jintuża. Mir-riżultati li ħarġu kienu li ħafna miż-żgħażagħ llum il-ġurnata ma jafux eżattament kull terminu li jingħattilhom. Jirriżulta li dawk in-nies ta' etajiet ikbar aktarx li jafu ħafna iktar milli dawk in-nies li parteċipanti li pparteċipaw li kienu ta' etajiet iżgħar. Barra minn hekk, ħassejt li kien hemm ukoll kien hemm ukoll qbil bejn il-persuna ta' età kbira u dawk li jgħixu dawk li jgħixu kemm f'Għawdex kif ukoll fil-Kottonera, dawk iż-żewġ dawk iż-żewġ naħat ta' Malta u anke ta' Għawdex, kienu jafu ħafna aktar minn dawn it-termini mediċi popolari iktar milli dawk li huma ta' etajiet iżgħar u dawk li forsi kienu jgħixu jew fiċ-ċentru ta' Malta jew inkella mill-Mellieħa. Uħud mit-termini popolari li nsibu llum il-ġurnata huma pereżempju s-seqi, pereżempju suffejra, insibu pereżempju l-qarnita tal-għajn, insibu ġieħ fid-dar, id-deni, Insibu wkoll mix-xedda għandek il-katarretti li dawn il-termini popolari differenti jagħmlu jagħmlu tista' tgħid din il-lingwa rikka fil-mod ta' kif aħna nużawha. Forsi xi termini antiki li jista' jkun li jintilfu nsibu pereżempju xaqq is-safra jew inkella xquq ix-xafra li jkun dak l-għamla ta' seqi li jkollna f'saqajna, is-seqi li jkollna f'saqajna minħabba Hemm il-ksieħ li anke jaħkem il-pajjiżna. Pereżempju xi termini oħrajn li inbidlu maż-żmien, semmejt pereżempju s-seq li jaħkem li xuftejna, pereżempju aħ triq jew riħ triq. Hemm lokalitajiet u anke ċertu nies li li jgħiduhom imma hemm nies oħrajn minn lokalitajiet differenti li assolutament qatt ma jkunu qatt ma jkunu semgħu bihom. Nsibu pereżempju fis-swed il-kelb li hija għamla ta' glandola li tkun taħt il-ġilda fil-ġisem. U barra minn hekk għandna wkoll pereżempju fossa. Fossa hija ponta żgħira pero ħafna drabi ż-żgħażagħ jużaw mal-ewwel ponta iktar milli jużaw termini differenti għall-istess ħaġa li jkollhom. Hemm pereżempju termini bħal Ballu San Vitu li dawn il-kliem intużaw fost kotba li huma ħafna iktar antiki. Ballu San Vitu pereżempju hija marda li hija marda fid-demm. li tikkaġuna allura l-persuna li jiċċaqlaq b'mod li huwa involontarju ma jkunx jista' ma jkunx jista' jikkontrolla dak iċ-ċaqliq li jkun qiegħed jagħmel u b'dan il-mod forsi jkun hemm ċertu termini li maż-żmien qegħdin bil-mod il-mod jintilfu. Hemm diversi ewfemiżmi differenti li nsibu fil-mediċina Partikolarment meta jitlu ċertu mard, per eżempju l-kanser ngħidu għandu dak jew inkella għandu tal-moda. Xi ħaġa li qed tiżviluppa maż-żmien, dawn l-ewfemiżmi differenti fil-lingwa qegħdin jiżviluppaw maż-żmien. U hija huwa fatt interessanti kif il-bniedem jipprova juża dawn dawn it-termini popolari sabiex ikun jista' jirreferi għall-istess ħaġa però minn